avuxeni matsonga ma ka hina hi Mister Rhumandini n'wana wa Marhandu ka YouTube channel ni rhandza ngopfu khensa ka lava kotaka ku va subscribe ni khensa na lava kotaka ku vona ti-video ta mina kwala ka YouTube hi leswo papa Rhulani e papa Rhulani va ha ku nghena exigazini ne ePaparilani va yi va nghena hi singili va hetelela va pfala ti-album ta ta ti-artist letikulu ne okay yima hi nga swi vulavuli ngopfu sweswo se mara na ku vulavula hi Paparilani ni vulavula hi Mister Post ni vulavula hi Benny Mayengani ni vulavula hi Xiongi Rhangani ya Xiongi Rhangani na voho i vanhu lava va va nga ta xigazini va ta hi nkarhi wa kahle and then va fika va maka yini na voho va fika va trend okay swi sasekile sweswo. ku nghena papa Rhulani papa Rhulani va ta hi singili va ta hi singili mufana luwa a yo boha mufana luya swi talanga leswaku u nga ta hi singili vhela u trenda hi singili va ku tiva vanhu tiveka misava hinkwayo yi jikelele hayi mufana luwa i yo boha mufana luya mani hayi u tirhisa murhi ku vula kha kha Benny Mayengani laha ka ka Nomzamo yo boha mufana loyi u tirhisa munhu mufana loyi. vafana va mina ni ri la ka mina mi nge lunghi okay ka papa rhulana mi nge lunghi a mi nge lunghi a mi nge lunghi mi ta vona va president beni mayingani va humesini malokha u cheka um hi ti koti hi ti ka laha ka album ya the president beni mayingani malokha u cheka single ya ya papa rhulana yi famba mahlweni u kha u cheka se u nge rhangani na yena i famba mahlweni ni nga ze u ti vutisa ku kahle kahle why rhangani a nga tekangi nsati kumbe xigangu xa yena a yimbelela na xona hi course ivi yini hambi hi yena rhangani himself swi le ku n'wi tikeleni ku va a producer hit ku va a humesa hit swi kha swa swi ri le ku tikeni ka yena so hi matsonga ma ka hina. eh Benny na Mr Post va le competeni ne this time is not about Benny it's not about Mr Post ne ku na vanhu lava va nga va nga fika ka xigaza va fika va yi khomela xigaza hi mavoko ka vona mambirhi and ni suka ni ri sure ku xonge rhangani i nominetiwini ka ti ka ti-award papa rhulani i nominetiwini ka ti-award vanhu lava vambirhi xongi na papa rhulani. hi voho va ya ku ya tekeni ka ti-award letiya I won't include Benny Mayengani because Benny Mayengani se humile ka swa ti-award se u ti humesile mara la ku ta vulavula ku Xongi na Papa Rhulani va ya ku tekeni ka ti-award swa hlamarisa ku artist yi nga ta yi fika yi humesa single loko yi humesa single single yi fika yi va yi trend hi ndlela leyi that's why ni ku mfanelo u ta va a yo boha. i yo khendla mufana luya u tirhisa murhi mufana luya vafana va mina ni ri la ka mina mi nge lunghi mi nge lunghi ka papa rulani so beni na na mister post va ta khoma ku tika lembe leri beni i ri wa humesa hi december mister post i ri wa humesa hi december it's not about beni it's not about mister post i ku sweswiyani ku trend-a yini na phela tinsimu ta xongi i na na papa Rhulani leriya ra nsimu leriya ri nga ha endleka ri tlhela ri pfala album ya December a na mi byela matsonga ma ka hina because a ni wari ngopfu mehe a ni ri na problem coz in most cases u kuma ku beni na na na Mister Post hi vona va compete-aka xigazini no no swi tsakisi sweswo a ku laveka vanhu vantshwa. ni tsakisa hi paper lani ka age leyi nga le ka yona like I can even say ku ri wa blessed ku hi tikuma hi va hi ri na muntshwa wo yimbelela hi ndlela leyi ya ku a tikuma a va a trend a ta hi nkarhi wa kahle xigazini a tikuma a va a humelela a va successful hi xinkarhana so papa Rhulani ni nga ku hi lava album for ka wehe vhela before December yi fika kahlekahle a fanele u hi nyika album ya kahle ngopfu hi leswo. because u ta na xitayele xa wena lexintshwa a wu kopeli mani a wu yi hi ku manimani i u tlanga music wa njhani u lo ta na xitayele xa wena xintshwa that's why ni ku eka xigaza hi hi kala ti-artist ta ku va na creative leti ti nga ta ka na xitayele lexintshwa and then hi kota ku hi va hi ti sapota ti ya mahlweni so anyway ni kombela ku mi subscribe.